ݙتے ڳول دوا اتوں توں آ ڳئیں او مسیں قاصد یار منا کے آئے ودا ٻانہہ دا ہاں اتوں توں آ ڳئیں او تیکوں کائیں آکھے توں نانگ کوں پال اے دشمن دے ہتھیار ہوندن تیکوں کائیں آکھے توں نانگ کوں پال اے دشمن دے ہتھیار ہوندن اے سڄݨ نی کہیں دے بݨ سڳدے اے ݙوں مونہی تلوار ہوندن اے جوڳیاں کوں وی ݙنگ گھندن اے نا قابل اعتبار ہوندن او توں شاکر اصلوں کملا ہیں بھلا نانگ وی کہیں دے یار ہوندن تے اعتبار نہ کر انہاں سونہیاں تے اج کجھ ہوندن کل کجھ ہوندن اعتبار نہ کر انہاں سونہیاں تے اج کجھ ہوندن کل کجھ ہوندن اوے منہ زور مزاج دے مالک ہن گھڑی کجھ ہوندن پل کجھ ہوندن اوے انہاں حسن دیاں بھریاں بوتلاں دے تل کجھ ہوندن گل کجھ ہوندن ہن شاکر مثل کرہیاں دی پھل کجھ ہوندن پھل کجھ ہوندن تے توڑے ککھ ہیں سانول گلیاں دے ساکوں سانپ کے رکھ تیڈے کم آسوں توڑے ککھ ہیں سانول گلیاں دے ساکوں سانپ کے رکھ تیڈے کم آسوں تو بے شک مالک ملکیں دا ساکوں کرنا وکھ تیڈے کم آسوں اوے کم ککھیں نال وی پے ویندے ساکوں آکھ چا ککھ تیڈے کم آسوں ساکوں بال کے شاکر ہتھ سیکیں شالا تھیویں لکھ تیڈے کم آسوں۔ جے تنگ ہوویں ساڈی ذات کنوں ڈے صاف ڈسا تیڈی جان چھٹے۔ جے تنگ ہوویں ساڈی ذات کنوں ڈے صاف ڈسا تیڈی جان چھٹے۔ رب توں منگی ضائع نی تھیندی منگ ڈیکھ دعا تیڈی جان چھٹے۔ تیکوں پیار کیتم تیڈا مجرم ہاں ڈے سخت سزا تیڈی جان چھٹے۔ ایویں مار نہ شاکر قسطیں وچ یک مشت۔ توں موکا تیڈی جان چھٹے تے جیویں میکوں آن روایا ہی ایویں میں وانگوں پل پل روسیں جیویں میکوں آن روایا ہی ایویں میں وانگوں پل پل روسیں ہک واری رو کے تھک باہسیں ول ڈکھسی آ دل توں ول روسیں نہ ڈکھڑے آن ونڈیسی آ کوئی توں لا کندھیاں کوں گل روسیں بس شاکر فرق میعاد دا ہے میں اج رونداں توں کل روسیں تے نہ قاتل تھی جذباتاں دا احساس تاں کر جو کیا تھیسی نہ قاتل تھی جذباتاں دا احساس تاں کر جو کیا تھیسی آ سیک ویسی دل زخمی کوں سڑ جگر تے لوݨ سواہ تھیسی او نہیں لگنا بان حکیماں دا نہ مرض دی مول دوا تھیسی مک ویسی زندگی شاکر دی پچھیں لنگھ آئیوں تاں کیا تھیسی میڈی سوچ تے پانی پھیر سجن ڈتو کھیڈ ونجا میڈا کیا رہ گئے میری سوچ تے پانی پھیر سجن دی تو کھیڈ ونیا میڈا کیا رہ گئے میڈا امن سکون آرام خوشی کی تو لون سواہ میڈا کیا رہ گئے کر ختم جوانی شاکر دی دی تو کمر نیوا میڈا کیا رہ گئے میڈے شکوے تے اعتبار نہ کر چلو آپ